Mesu a menyin nyin a manhu me maame da. Ka ne kasa a ɛyɛ asa akwadaa bi a mmere bi ɔde n'asɛm no baa ha no o. Kasa asɛm. Manhu me maame da. Me ne me papa na atena ne me maame nua no ɛwɔ ano ɔmo abɛsra yɛ. Ɛwɔ sɔkɔban hɔ. Sɔkɔban hɔ. Ti mi nyini ba na me papa bɛyare yɛ na me papa otwa yi blog ti ɔbɛyare yɛ apampan ni bi ɔbɛyare yɛ ne yare mu a na owu yɛ. Mmerɛ a wɔyɛɛ yɛn abusuafoɔ no yɛɛ yie no, ɛyere no ase na me papa adamfo baako ɛkaa sɛ ɔbɛfa me akɔtena ne fie. Saa me papa adamfo na ɛnyɛ ɛyere no ase a menhuu no da, na menhu no, ɔmma me papa hɔ ma menhu no. Bɛɛ ɛyere no ase na ɔde me kɔɔ fie. So ɔne ɔba akɔtena? Ɔne me kɔ akɔtena. Na, na mekɔ sukuu, na afei na mewie JHS. Mhm. Mewɔ JHS three. Nti mekɔɔ fie hɔ no, papa no saa na ɔkɔ China kwan so. Ɔkɔɔ kwae bi wa two months na ɔmaayɛ one month na ɔmaayɛ ɔkɔhyɛ mu ara wo mu ara na waba ti last ɔwɔ hɔ na ɔkɔɔyɛ ɔnkɔ ankɔ ɔnya ayie wɔ ne kulom na ɔkɔɔyɛ na maame no frɛ me ne yere no maame no yere sista doris madam doris mpakyɛ ahe ɔfrɛ me na ɔne me didi nkɔmmɔ na ɔse ɔba mebaa fie anyi a ɔne me di nkɔmmɔ da ɛnɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔne me di nkɔmmɔ

Mepatwɔ de ba maame teɛ no ɔwɔ mma ɔwɔ ɔwɔ mma nkotoa nti ɔkɔ kurom no ɔba kola a ɔtɔ drink a ɔtɔ bibile me. Ah nti na wonim sɛ yɛn nsa a ɛbo. Na menim sɛ yɛn nsa a ɛbo nti mewura dan mu hɔ na ɔde maa me na menom yɛ. Yo, ɔbɛhura si no so. Mepatwɔ ɔde nsa no maa me no mɛ as na m'ani m'ani so mehu nneɛma yie m'ani so asɛ ɛyɛ me sɛ mɛda mɛda ɛyɛ me sɛ mɛda. Emu yɛ sɛ maame no asane ne ntoma na okula ntoma white. Ntoma white na etwere ne mu na wasane. Mm. Kasa kwadwo. Kwaku kasa. Maame no sane yɛ no ɔhwɛ m'ani na ɔka kyerɛ me sɛ. Kɔyɛ kɔyɛ. Menyɛ din menyɛ din owie ɔbɛyɛ deɛ mepɛ bi ama me. Na wo saa tam na na wo so wanom nsa abo ani so no deɛ ɔyɛ wohu. Mepatwɛ mekae mekae asɛm a ɔka kyerɛ me no na ɔtena me so. Ɔtena me so too mpa no so. Ka me too mpa no so. Patro maame no ɔso kyɛn me. Ɔ ɔwɔ fam kyɛn me nti metena mpa no so. Na ɔka me m'akyi too mpa no so na maame no tena me so. Ɛna ɔdaeɛ. Mepatro ae. Nti mahu biribiara bie. M'ani ti na medane maame ne dan mu wɔ. Saa ta na ne kunu no kɔ kwan so. Na ne kunu no kɔ ayie. Ɛwɔ ne kulom. Ɛno ti na meda maame no mpa so wɔ ne dan mu hɔ. Na mesɔreeɛ, mesɔre na ɔkaa sɛ menkɔdware. Nti mekɔdware na ɔde me bɛtena hɔ na ɔse ɔne me bɛdi nkɔmmɔ, ɔde menyɛ din, ɔne me bɛdi nkɔmmɔ. Nti mekɔ sukuu a sika a na ɔde ma me na wasan ma me bi aka ho. Mefiri mefiri sukuu baeɛ wasan atotɔ nneɛma ntaare bebree ama me ne mpaboa na m'ani agye sɛ mabɛhyia maame. Nti ma ɛwɔ mu ara na ne kunu no kaa sɛ ɔrekɔ China kwan so. Ne kunu no kɔeɛ no, na maame no frɛ me baa ne dan mu. Ɔfrɛ me baa ne dan mu na ɔno that day same day na ɔsɛ ɛnom nsa. Na ɔkaa sɛ mengye nom, kaa sɛ mennom. Na ɔsɛ oh mengye nom. Na ɔmpɛ m'asɛm anka ɔmfa ma mennom. Na megye nsa na menom yɛ. Nsa no menom mambo da manhu hwee. Na mete hɔ na nkɔmmɔ a wɔdi nyinaa nti meteeɛ. Ɔse Ɔpɛ m'asɛm, ɔpɛ sɛ ɔne me tena. Na adɛn ne kunu no adɛn? Ɔpɛ sɛ ɔne saa wo abaamuwa 15 years ne tena. Ah, asɛm a maame no ka kyerɛ me no no. Wohwɛ ne mfie a obenya bɛyɛ bɛyɛ sɛn? Maame no wanyini, wanyini. Obenya bɛyɛ bi a 35, 40 mu hɔ. Ah, ɔbɛyɛ 38, 38, 40 mu hɔ. Patwɛn. Na maame yi, ɔka ɔka kyerɛɛ me sɛ deɛ mepɛ nyia ɔbɛyɛ ama me. Membrɛ me ho ase na deɛ ɛbɛsi biara wɔ me ne ne ntam biara menyɛ dinn na ɔmenhwɛ adeɛ. Na maame no, ɔwɔ baage bi wɔ hɔ, wapagya baage no aba. Pagyaa baage no baeɛ na sekan, sekan kɛseɛ mono na koodwan red bɔ ho. Na maame no ka kyerɛ me sɛ menyɛ dinn. Manhu deɛ ɛsi hɔ no bie. Meka sɛ mehu deɛ ɛsi bie ma manhu. M'ani tetee me a na maame no mesaa da dan mu ara biem. Na sekan na ɛda hɔ na ɛda hɔ. Mekɔ na mesuro menim sɛ wɔde mayɛ me biribi wɔ sɛ o ebi a me ne odi nkɔmmɔ ɛho hwi bio ne mehu yɛn nsɛm ada asɔre. Maame na maame no ka kyerɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛ ɔfa me na ɔne me yɛ adeɛ. Nti na me tirim yɛ me na mayɛ din na mehwɛ maa me didi mehu deɛ menyɛ me ho mada mehu deɛ menyɛ me ho maame no sɛ kwaku kwaku mepɛ sɛ ɔyɛ adeɛ ma me na me sɛ mambakyerɛ deɛ bɛ na menyɛ ma ho Ɔse ansa na ɛbɛyɛ saa adeɛ no mahu saa adeɛ wei no ɔbɛma me sika bi a mepɛ biara me mfie kɔ m'anim kakra koraa ɔbɛtɔ kaa ma me ah. na mese ma mpakyɛw matewe ɛdeɛ bɛ na menyɛ ma ho na ɔse memfa me nsa mmela nti mede me nsa baa na ɔde pii ɛwɔɔ me nsa kokomoti no na ɔno nso de pii wɔɔyɛ na ɔde ne kaap a ɔde nom nsa no ɔde hyɛɛ me nsa na ɔkyi mogya no bɛgu mu na ɔno nso yɛɛ n'ano deɛ no bi guu cup no mu na ɔde nsa guu mu nti ɔde nsa no guu mu na ɔse me nom bi me nom bi nti ɔse deɛ ɔbɛka biara menka di n'akyi na ɔde sekan no maa me sekan no a wo se kogya abɔ kogya red no bɔ ho ɔde me nsa mmienu suo mu na ɔse mepagya nkɔ soro ɛsɛ deɛ ɛbɛsi wɔ me ne ne ntam biara menka sɛ meka mɛwu ɛne sɛ wobɛka sɛ ne wobɛwu o hmm, ka sɛ Na ma me meka deɛ ɔkae biara meka dii n'akyi nti mewie na ɔse me mbla mekɔɔ ne nkyɛn na ɔse ɔworɔ ne ho aworɔ ne ho ɔse me ntafere n'ase fei na meyɛ maa no meyɛ deɛ ɔbɛkyerɛ me sɛ menyɛ biara na mayɛ ama no woakora sukɔ no me mepatwa wotumi tafere maame no ase metumi na ɔde nofo atom anum na ɔde ne nsa ɛfa me pini ho nti me ne afei de maame no ɔka kyerɛ me sɛ memfa no to na de maame no kyerɛ no ayɛ mewie bi a ɔma me sika mekɔ sukuu a na ɔma me sika bebree mepa atwan patwɔ na da koro awia bi meda waa Daeɛ no mu na ɛyɛ awia na ma da anummerɛ. Daeɛ no mu na ɛyɛ awia. Nti mewɔ anam te sɛ obi frɛ me. Nipa kɔn no frɛ me ɔse kwaku. Na mekaa sɛ maa ɔse deɛ meyɛ no mengyae. Manhu nipa korɔ no anim. Banda no na meda hɔ na ɔkaa sɛ deɛ meyɛ biara mengyae. Mepatwo ɛfiri saa da no mewɔ a na me yam ahye me. Na ese woda so te fie hɔ. Mpakyɛw esia no mafiri fie hɔ. Wote he? Maame no maka no sɛ saa ade na ɔne me yɛ no mentumi nyɛ bio. Na te apam no a moyɛeɛ nɛ? Mpakyɛw ɛno na mehwɛ ɛha me no bi wɔ hɔ. Ɛno na ɔpɛ sɛ ka yam wa wo. Mpakyɛw amoa me yam tumi hye me. Madan anadwo no koraa me yam tumi hye me. Nkurɔfoɔ ma mɛ mu waayɛ ni maame ne papa no mu hunu amanneɛ o. Eti saa covenant no a ɔne wo yɛeɛ no deɛ ɛda so wɔ hɔ.

Maame no delete ne kunu ne number. Ɛfa atwa ne kunu number ne me phone so maame no ma nkwa no. Abi gye munya na mɛfrɛ maame no ma yɛ karistik o de tena se wie. Wɔn na wɔbɔ ne kura du Apostle Tony ɔwɔ he ahen ahensan. Antony ahenkan. O de akyɛ. Apostle Tony ɛhe na ɔwɔ ntensere Sunyani road mekɔ me kuro mu ahɔ na menam ntensere. ɔdɛ yi kɔ. ate a ɛte sɛ yi. baakyerɛ nyame adom yi. ɔbɛyɛ ti wa adɛ yi adɛ na wayɛ w'anim mɔbɔ mɔbɔ saa nyame bɛyɛ wate hwɛ m'anim nyame bɛyɛ wate biribiara nu a nyame ntumi nyɛ wate ka wakoma to yɛ saa adwene na ɛwɔ tiri mu no sɛ yɛ saeke wa wobɛyɛ oke fa hyɛ otiri mu wate wowu da wonyɛ bɔne biara Wokɔpɛ wo ba ho tɔ ɛna wakɔhyia nkwanhyia. Awurade bɛgye wo wate. Fa nsa to Bible no so na bɔ odin me akɔsoɛ tiwa. Maa no so. Me nsa da Bible yi so sɛ asɛm a mebɛka ɛyɛ nokorɛ. Ɛno nti Onyame mmoa me. Nti a mempɛ sɛ mɛkata w'anim no. Wobɛbɔ kwaadu. Sɛ mefrɛ papa no seesei a na ɔka sɛ nipa no a ɔrekasa no menhu n'anim nti mennim no a, na ayɛ sɛ wobɛtwa torɔ. Enti nya akokoduro. Deɛ aduro no funu n'ani abi na yɛn nso mmoa a yɛwɔ no yɛntaa w'akyi. Asɛm bɛn na aba? Mepakyɛw. Yi nsa na kasa. Mepakyɛw anidie mu. Mewɔ ɛba boy bi. Mmerɛ bi koraa. Wɔn mma yɛ sɛn? Me mma two boys. Panyin no ɔkɔ 19 years. Ebi ɛkɔ 14 years. Nti mmerɛ bi koraa no, na mowɔ soa me no, mede akoraa no baa Ɛba a mekae. na wɔwɔ ne papa mo hɔ wɔ Okofoɔdua, na akoraa no nom wii Eastern waha, region. mpakyan, waha me saa na ɔnom wii, na ɔtu firi Ah! kɔdown kɔ Peter Bid ne ɛfrɛ me, na me papa na mehwɛ no ɔkɔnɔn, ɔkaa asɛm bi kyerɛɛ me sɛ akoraa wei gyaa n'akyididie, ɛyɛ sɛ abɛdi n'akyi anya yareɛ, Ɔkãe wiek na m'papa wuie. Ntsi yɛ m'adwen sɛ akora no mennhwii no bio. Bɔ wɔ hɔ no ma nkorɔfoɔ afrɛ wo sista ɔba no yɛɛbo no yɛyɛ no sɛ me ntsi me so nnyae ahaa. Me so so ɛyɛ ɔno ne me nua ne m'adeɛ nyinaa ntsi na ɔsɛ me fɔɔ so pɛ ayi a a adeɛ ɛwɔ ne tirim a sɛ wii no ɛnyɛ ɔno ara n'ayie a na ɛbɛkɔ. Ntsi mehwɛ burger bi maame wɔ Atasoma so nye hɔn adamfo fie na burger no wiae bɛbɔɔ no fie wɔ Turk ntsi meyɛɛyɛ na na papa bi so yɛ m'adamfo me ne no afa adamfo eleven years ɔyɛ radio presenter bi na me ne no afa ada ntsi biribi ɔno na papa no meka kyerɛ no ntsi meyɛ na mefrɛ no sɛ Nana mabenya adwuma wɔ Atasoma so na ɔse ɛneɛ sɛ wabenya adwuma deɛ a me koraa mewɔ adamfo ne sikani bi wɔ Atasoma so ntsi Ɛɛ, sɛ nka wonim baabi a ɔwɔ deɛ aka akɔkyɛ. Am sɛ ɔyɛ bɛn no, Panyini Mandela ɔse nyaa wɔfrɛ no ɛɛ Bright Nana Osei Tutu. Na Okay. ɔse ɛneɛ kɔkyea no. Na ne yere wuiɛ koraa na ɔwɔ aburokyire. Me na meyɛɛ kuna maa no. Na Aw. kɔkyea no ka sɛ wo nana no ɔyɛ nipa paa na mese yoo. Nti ɔkaa ne fie ada. Sunday bɛyɛ tiri okrɔk na mesiesie me ho na mekɔɔɛ. Na Na akɔkyea no. mekɔkyea na mebɔ aguro. Na wɔbusa me sɛ waba ha da? Na mese daabi na wɔde me wuram na mekoto kyeaa no. na me startee yɛ na obisaa me kwan na mese nana mpakyɛ ne deɛ mu me nana ne ɔkyea me tɛkyi na ɔse a me mɛ kyea wo na me nana na ɔse oo na me frɛ ɔse wo nana oyi nsɛnkwa yi aseresɛm paa ti me kɔɔ fie no na me frɛ eh, nana se ee sɛ mo aka sɛ na ɔse oyi nipa paa na sɛ papa no so abɛpɛ ma asɛm nana no so di me ho adanse ɛkyɛn sɛ meyɛ good paa mesum nipa a mebrɛ me ho ase na yɛ sɛ ɔma bɛfom adamfo nti ɛdidi mu a na meka kyerɛ Me na na ɔkyea me takyi ne na ɛyɛ m'adamfo a me ne no nam no sɛ, Nana ɛneɛ, busa no sɛ wayɛ panyin sei, me ba ha, yɛfrɛ me ba no Kofoɔ Dua saa, sɛ sɛ kɔ, wayɛ panyin sɛ ɔnim eh, spiritual father bi anaa ɔnim asɔfo bi, wayɛ panyin ɔwɔ sika sei bi na ɔmmoa me. Ɛna ɔse ɛneɛ mede bɛto n'anim. Nti ɛhɔ ara na ɔkyea me takyi no frɛɛ me sɛ ɔde ato n'anim. Na papa no nso ɔwɔ ɔsɔfo bi a yɛfrɛ no Antoni Ahenkan. Na ɔyɛ asɔre wɔ Ntensere bepɔ no so ayi biara, year biara. Nti na ɛyɛ saa. Saa year na ebesi si ɛɛ sixteen mu mi kaa twenty fo ɛɛ ɛyi tw ɛɛ wei a twenty ɛyi ebesi wei mu ɛyi ɛna yɛ kɔɔ ntensere pepɔ no so me koraa me kɔ Ntensere hu hɔ pepɔ bi wɔ hɔ. a a ɔyɛ asɔre no wɔ ntensere pepɔ no so Okay. one year bia nti me koraa me kɔ hu na me hwɛ ne saa na ka me koraa ma ba mu hwɛ sɛ na osi yɛ asɔre na sunsum di asɔre deɛ Bɛ akwadaa no ha me nti ne m'adwene nyinaa nkaeɛ hwee aha nti me de maame no gyaa maame na me ne wɔn wɔ fie na me sɛ man deɛ mekɔ aba ɛmaa maame no koraa di m'anim yɛkɔ panyin Mandela nso ɔsrɛ me mehaahae nti na ɔmmoa me ne yɛhunu sɔfo no ɛna yɛyɛɛ yɛ na mede akwadaa no kɔɔ nti wɔwieeɛ no ɛne adeade na ɔhwɛɛ yɛn to bo ase na sɛ wotu amirika dodo ah. mokɔduru bepɔ no so no na ɔmo yɛ asɔre ɛna ɛyɛ deɛ to bo nti wɔwieeɛ no a sɛ ɔmo yɛ asɔre na ɔhuru dwam ɔkyerɛ nkɔm ɔkɔba hyɛ n'ataale white kɔba Ɔwieeɛ no na kyerɛ sɛ ɔkɔtenaa ne bepɔ no so baabi wayɛ ayi sɛ ɔrelaxe saa nti ne ɔɔkyɛ. Ɛna mesan frɛ ɔkyena ayi mefrɛ papa no panyin Mandela no sɛ sɔfo no asɛ ɔwie kyaa no ɔsɛ ɔsɛ mekɔma maame no aduane. Nti mɛkɔ. Ha mɛkɔ na ɔsɛ wodeɛ neɛ bra na me ara me ne no bɛkasa na mesɛ sɛ ka mehuu no so ɛfisɛ maame no mentumi gyegye agya no hɔ ɛne ɛma no nsuo ma no aduane ɛma ama yi merekyini ayaresabea nyinaa koraa ne nkɔ sukuu yɛte ne nyinaa firi n'ayi mu na meyɛɛyɛ a na mehuu no. Ɔwie na ɔfaa akonnwa na ɔbɛtenaa ase. Sɔfo no. Sɔfo no. Nti ɔfaa akunya na ɔbɛtena ase na na ɔmo yɛ video call na ɔfrɛ panyin Mandela na ɔse ei lady no eh waba o ɔno nie o ɛna Mandela no ka kyerɛ no sɛ ei wo hu sɛ ne ho ɔfɛ paa na sɛ ka ɔnwa ɛnyɛ ɛnyɛ sɛ wanya ɔbaa na nsan so ɔbɛwa na ka memaa wo walee no na ɔyɛ sɛ ei na ne ho so ɔfɛ o na Mandela no yɛ sɛ ei nka ɔbɛwa na mka me tin sɛ me koraa deɛ mo keka akanya akwadaa yi deɛ na ɔbɛyɛ no nti ɔwie yɛ no me koraa na ɔyɛ sɛ sister nsuro na mewɔ ahaban a mɛtete a mede bɛka no a wii ne nyinaa bɛyɛ dɛ bɛkɔ ɛna ɔka ayɛ hyɛɛ me nkuran na me se yoo nti me yɛɛyɛ na ɔkaa saa na ɔmaa akwadaa no ten cedis yɛabo na me nakyi nyinaa bea bea na meyi ne nyinaa kyerɛ no sɛ akwadaa fine yɛtumi de adeɛ bɔ ne tire mogya nyina enwunu no yɛdwa no gu no sɛ koromfoɔ na yɛboro menim deɛ ɛha akwadaa nti ɔkaa saa no na ɛhyɛɛ me nkuran me se yoo na yɛbaa fie nti ɛwɔ mu a Friday na me ne akwadaa no kɔ n'asɔre ɔno ɔnya mfaa no mpaebɔ nti ada no na akwadaa no kɔ akɔtua no na ɔse daddy mpɛ sɛ me ne wo nante na ɔse yoo ne mbɛnante deɛ afaa nneɛma hyia me Panyin Mandela fie hɔ nom da sei na me mɛfa wo nkɔ Nkran, ɔno Nkran no ɔsi tenten nsrɛ ano deɛ ɔba ha fie ha da nko ara. Afei deɛ yɛtwɛn no ɔde akora no bɛkɔ, ɔde akora no bɛkɔ, ɔmfa akora no nkɔ nti ɛkɔbɔ bɛyɛ sɛ anadwo bɛyɛ sɛ nine to ten ɛna me yɛ yɛsan frɛɛ no ɔde meba meba nti ɛma adwene sɛ merekɔ fie koraa ɛna yɛsan frɛɛ no na ɛkɔbɔ nine to ten ɔbɔɔ da baabi de Brummo Hotel sɛ deɛ wɔ. Wɔbɔ din, wɔbɔ din, ɔde hotel no wɔ fa ɛwɔ fa he? Ɛwɔ race course. Okay. Yɛ ɛhɔ nom na ɔda. Nti ɔyɛ na ɔkae mi sɛ neɛ neɛ neɛ ɛkɔ bɔ eh, nine to ten mi nfa akwadaa no nhyia ne hɔ. Ɛwɔ hotel. Mpaakyan ya wada no ɔno bɛyɛ asɔre fie ada na ne driver nfa akwadaa no yɛ deɛ nkɔ nkran. Nkɔ nkran. Na mi si yiw. Ti wɔn na mi de akwadaa no ehyia no. Ti yɛ tena ase aa tena ase ɛkɔ bɔ bɛɛ sɛ. Twelve mu hɔ twelve yɛ abɔ apa ho no ansa na ɔde me ba me ba na ɔbaeɛ nti me koraa mete baabi a yɛdidi no na mempɛ sɛ mesɔre nti mepɛ sɛ akwadaa no nko akɔ na ɔde no kɔ na aka mesɔre kɔ nti ɔyɛ a na ɔbisa sɛ ɔmaame wɔ yi frɛ ne bla saa three times na mempɛ sɛ mɛba ɛna me me me meyɛɛ biribi sɛ sɛ obi de wo bɛɛkɔ na wansɔre a me na ɛhu ebi a aha ɛnyɛ na mesɔreeɛ na mekɔeɛ nti mekɔɛ na ɔyɛ sɛ aha driver no de ne kɔ no de ɔbɛyɛ asɔre fie ada na akwadaa no tena aka ɛna ɔmokɔ nti meyɛɛ sɛ mesi kwaa so Neɛ wɔ atasoma asoɔ nom no nzongo nti mese mesi kɔ asoa kɔ na ɔse daabi adeɛ asa nti bra meɛ nkɔ me hotel na adeɛ kye a na ɔyɛ dɛ wokɔ na mese daabi. Saa time na wo ba no wɔ yi? Na driver no de akwadaa no kɔ ɛyɛ yaw a dɔn dɔn ɔbɛyɛ asɔre tia de nti ɔne ɔda atwɛn nti bra meɛ nkɔ tena me hotel hɔ nom na ɛɛ ne mu tete a na koraa mese daabi Me mefa car ha wɔ eh eh run ab G run about hɔ no a mɛ kɔ me du santa a me so me to nwom nti me de nwom to aa bɛyɛ nkakrakra a me de kɔ boys no me nam baabi yi ho a me yɛ saa a boys no koraa tumi hwɛ me din nti mɛ to nwom akɔ ɔse daabi bɛ sene me bɛ ɔde akora no kɔ nti na me ntumi na me di na kyi ka me tena reception room a ɔse daabi na me ne no kɔ yɛ nti yɛ wura a dɛm ɔno na akunwa no na me du me fo na me tena se sɛ me de me tii to akunwa no so na ma da hɔ no ma ma nso ɔworɔ worɔ no ho na me se ei. Sɔfo panyin a mabɛtena ɔworɔworɔ me kan wɔ me ti mu saa. Ɛdeɛn na ɛkɔ so yi? Deɛn na wɔbɛyɛ hɔ ana me dɛm yɛ nti? Me ba Taos no hyɛ hotel anim sei. Ɛna ɔworɔɔ ne nika na ɛkaa singlet, sleeveless, na ɔwuraa adwaeɛ no hɔnom na ɔsan apue baeɛ. Ɔwura hɔnom asan apue aba. Afei ɔbɛn no abɛtena akonnwa kɛseɛ bi mu sɛ ɔse bra menhwɛ adeɛ. Ah, na mese, papa yi, memmra no ɔnhwɛ adeɛ deɛ. Nti hɔnom ara mesɔreɛ na mekɔgyina n'anim. Ɔse, ma menhwɛ adeɛ. Na mehyɛ jogging trouser ɛne top bi sɛ de ne ti gu so saa. Ɛhɔ ara na ɔrezi me top no. Me so, obi a me ne wo nyɛ fi, mempɛ sɛ ɔbɛ touche ayi. Meyɛ ba ketewa papa, me ne Jay kɔ two years nti metem baabi din. Obiara ntumi mmoa me. Na mekɔnya adwuma na metem baabi. A woyɛ? Me ha, mehwɛ me ba no. Yɛtua me car mede bi yɛ ayi. Afei na ɔrezi me top. Mehuaa no sɛ ɔne me reda wɔ ne mpa no so. Enti ɔde ne bɛɛma no da kakraa bi a, na ɔde nsa wura wura ase a, na wawura adwaeɛ hɔ. Ne nsa sɛn na ɔde wura w'ase? Asɛ, asɛ, yɛɛgye wo.